Ahoi! An de leschten Deeg gouf an der Chamber iwwert Aussepolitik geschwat. E Sujet, dee mech an deem Kontext wierklech beweegt, ass deen, wéi d'EU un hire Baussegrenze mat geflüchtete Mënschen ëmgeet. Ëmmer nees musse mir an de Medie vu systematesche Pushbacks héieren, wou Mënschen an Nout, aplaz gehollef ze kréien, nees iwwert d'Grenz eraus gedréckt a sech selwer iwwerlooss ginn. Am Summer gouf zum Beispill am Magazin Spiegel erëm vu systematesche Pushbacks duerch kroatesche Grenzbeamte bericht, wéi 65 Flüchtlingen eleng an enger Woch op engem Grenziwwergang zeréck a Bosnie gedriwwe goufen. An dorënner waren och Famillje mat Kanner. Dowéinst hunn d'Piraten och zwou Motiounen an der Chamber mat ënnerschriwwen, déi sech géint d'Pushbacks an der EU ausgeschwat hunn. Et muss endlech gehandelt ginn. Am Moment stinn un der polnescher Grenz Dausende vun Zaldoten, fir ze verhënneren, dass Leit vu Wäissrussland aus iwwer hir Grenz kommen. Deeler aus der polnescher Bevëlkerung wéilten dëse Leit hëllefen, mee ginn awer net bei si gelooss. An och a Griichenland ass e weidert Beispill, wou griichesch Grenzpatruille Schallwaffen notzen, déi zu permanent Hürschéit kënne féieren. fir Flüchtlingen ze verdreiwen. A jo, Leit, och d'Frontex, eng EU-Agence, déi mat EU-Gelder finanzéiert gëtt, fir Fräiheet, Sécherheet a Recht bäizebehalen, krut scho Pushbacks am Mëttelmier nogewisen. A mir Pirate fannen, datt dës Agence dofir misst opgeléist ginn. Agenten, déi Mënscherechter net respektéieren, dierfen net an eisem Numm am Mëttelmier ënnerwee sinn. Déi genannte Fäll sinn nëmme e puer vun deenen, déi mussen ugeschwat an verurteelt ginn. Dofir fuerdere mir all EU-Membersland op, déi Fräiheeten, déi si duerch den Antrëtt an d'EU erhalen hunn, och deene Mënschen zouzestoen, déi mat engem klengem Rucksack um Réck Honnerte vu Kilometer reesen, fir eng sécher Plaz fir ze liewen ze fannen. Mir kënnen net akzeptéieren, dass Länner wéi Éisterräich oder Griichenland kee Flüchtling vu Kabul wollten ophuelen. och, datt zwee Drëttel vun de Memberslänner, jo, Dir hutt richteg héieren, zwee Drëttel, sech net reegen, wann et drëms geet, Flüchtlingen aus dem Mëttelmier opzehuelen, ass net akzeptabel an en Aarmutsbekenntnis vun der EU. Als Pirate fuerdere mir en Enn vu Frontex. Mir fuerderen en Enn vum Financement vu Krichsmaterialien, dee géint Onschëlleger benotzt ka ginn. Mir fuerderen en Enn vun der Onmënschlechkeet vis-à-vis vu Mënschen, déi op der Sich no engem bessere Liewe sinn. Mir Pirate stinn hannert dëse Leit, déi an Europa kommen, an mat der Hoffnung Sécherheet a Fridden ze fannen. Europäer sinn e solidaresche Kontinent an vill ONG'en weisen dat mat hiren Aktiounen. Sou eng ONG huet d'Piraten lescht Joer zum Beispill am Kader vum Moria-Feier ënnerstëtzt. Nom Feier huet et de Leit op der Insel Lesbos u villem gefeelt an dofir hu mir Spenden gesammelt. mat deenen d'ONG Thermoskleeder fir d'Fraen op der Insel kafe konnt. Mir wäerten si och an der Zukunft ënnerstëtzen a soen jidderengem am In an am Ausland Merci, dee sech fir Flüchtlingen asetzt, well kee Mënsch ass illegal. Merci.